Gobierno y tambe naturalmente beneficio pa e clase trahador. Si nos cuminsa cu e prome, mi ta kere Anselmo si mi por puntra bo persona y nos por delibera un poco riba dje, hopi aña mi ta kere mi conoci Anselmo pa mas cu binti sinku, trinta aña, un rato pasado nos ta haci wega, normalmente nos ta bishita aki dilanti nan cu cera baricada, cu blokia caya, awor aki nos ta haci e diferente, un sistema nobo, dunando participacion na comunidad, dialogo, conversa. Nos sa cu gastonan di gobierno ta keda extramentemente halto. Nos ta papia normalmente unicamente di gastonan di gobierno ora tin un medida na caminda, ora tin un ajustacion pa trece, ora gobiernonan kier trece un cambio den e cobransa, E ora ei semper nos ta mira ku ta konsa papia si, pero gobièrnu bo tin ku usa babo gastunan tambe. Lamentablemente, diskushon riba BBO bai ta grens a terminá mas o ménos un seis, shete, ocho luna pasá, el awor a introdusí i atrobe ketu di un hende ta papia riba gastunan di gobièrnu. Anselmo, bo opinion riba esaki? Sí, mi ta kere un biaha mas danki pa invitashon. Lógiko un debate asina, bonochi, lo meresé, un debate asina lo meresé Un dialogo nacional y den bo calidad di ex minister bo hace ex parlamentario bo a bibe hopi di cerca ya cu no ta prome y lo no ta e ultimo biaha tambe cu e debate ta bini y hopi biaha e gremionan ta bin cu ne padilanti pa motibo di cu nan ta considera cu e gastonan di nos pais ta e gastonan operacional di gobierno ta excesivo si bo conse si bo considera cu e aparato gubernamental bo por considere como un. kompania, pues un empresa, empresa ei tin un kantidat di gastunan operashonal, e tin personal, e tin gastunan ku e tin ku kumpra material pa e operá, i lógiko lo e tin tambe ku tene kuenta ku loke e komunidat mester, pues gobièrnu t'ei pa sirbi komunidat. Si nos wak e kantidat di rapòrtnan ku a wòrdu. Scribí e último binti aña o binti sinku aña, i sigur un di nan ta na AYEME Aruba binti binti i sinku, ei den nan tambe a bin un kantidat di rekomendashon pa loke ta gastu operashon gubernemental. Si nos a lesa djis algun poko dia ni nos a skucha ku tin, i mi ta kere señor Rodiberto por bisa nos, un kantidat di edifishonan di gobièrnu, cu no ta operacional. A dura nos casi binti, si no ta binticinco aña prome cu nos a recupera un edificio importante manera John F. Kennedy. Aki pega nos tin dos edificio grandi, dos school sera, dos school historico, Juliana School y otro ta Beatriz School. Pues si nos mira na San Nicolas dos tres edificio aki nan caba lo punto nos a wens con bin nos ta

Wak un di e promé gastunan ta esei. Pues nos ta hür edifisionan, ku tur rèspèt di hendenan ku tin doño di edifisio. Nos ta hür e pa komplasé nan polítikamente òf nos ta hür pa motibu di negligensia. Esei ta djis un di e gastunan. Mi no ta kere ku ta e gastu mas grandi, pero tambe ta interesante pa wak loke a wòrdu akordá den e akuerdo ku Hulanda, lans pakèt ku ta bisa e monto ku tin ku paga empleadonan públiko i tur otro. Esnan ku ta haya supsidio lo no mag di pasa mas ku kuatrocientos i trinta mion, por ehèmpel, pa aña di nos presupuesto nashonal, ku un tema riba su mes. Pero si nos keda un poko riba e difisionan komo pais, kon ke ke esei ta nifiká nos pa gasto? Hürmenti e outo, etsetera, etsetera. Esei ta hopi haltu i p'esei Ivo bo ta bo tambe den e kalidat den último kombersashonnan ku boso a tin ku gobièrnu. Mi ta kòrda kuatro aña pasá, sinku aña pasá ora mi ta outa tin onor di ta minister di di infrastruktura. Nos ta ta papian di mas o menos trinta edifisio di gobièrnu ku ta no den uso, entre di kuatro aña ku binti sinku, trinta aña ku nan no ta den uso. Trinta edifisio. Kuantu mas o menos esei ta kosta nos si nos lo ta tin nan den uso i nos no? Klaru, einan suba bo un un un di e puntonan ku nos a manda den e karta. Den e kaso aki di e plataforma nos pais tambe pa Gobierno di Aruba, Prome Minister, tabata e echo ku bo tin trinta edifisio na un balor di mas o menos kuater shen mion florin ku ta pará n'e momentonan aki. Bo no ta hayando belasting, bo no ta hayando grondbelasting, e ta únikamente riba e bukinan poní den e kaso aki di Gobierno di Aruba. Pero mientrastanto bo tin edifisionan manera bo a bisa na hür, ke men fuera di ku bo tin un kantidat di edifisio ku ta bal, Bo tin un balor di kuater shin mion florin. Di otro banda, bo tin un kantidat di hür ku ta bai na edifisionan i kere mi no ta trinta, pasobra mi ta sigur ku e trintanan aki a zòrg pa buska trinta i sinku òf kuarenta edifisio pa por yena e bashí di e trinta edifisionan aki. I banda dje esaki mi ta kòrda awor a laga un lei. Nos tur ta komprondé gobièrnu no tin e plaka por ta pa por drecha edifisionan aki i p'esei a laga un lei atras ku na unda bo por a hinka nan. Loke nos a yama e tempu ei den un Aruba Property Fund, ke men den un real estate di gobièrnu, den un NV di gobièrnu, ku ta shen por shento di gobièrnu, bo ta hinka e trinta edifishonan aki, bo tin e kapital ku bo por subi merkado ei ora i kada aña bo ta bisa mi ta bai drecha tres, kuatru, sinku dje edifishonan aki, lòs dje presupuesto di gobièrnu di Aruba. Esei ta signifiká ei ora ei ku den un periodo di mas o menos sinku pa ocho aña bo lo por rekuperá. E trinta edificionan aki, cu ta significa no solamente cu bo ta haña un capital, entrada, boso gobierno cuminsa cobra belasting bek, grondbelasting y tur e otronan cu ta bin rond di djele, utilities, etcetera, etcetera, pero bo ta scapa un cantidad di placa tambe cu ta di mas o menos un trinta pa trinta y cinco edificio. Lamentable, Ivo, ta nos no ta scucha. E konaki ta muri. E konaki ora, si no tin un diskushon, e ta bai perdí. Esei ta pregunta, no? Kiko ta pasa meimei di e diálogonan aki? Nos a pasa, por ehèmpel, sei, shete, ocho luna pasá, BBO bai ta grens. Hopi hende a diskutí si e ta kosta, preis ta subi, etsétera. a papia riba e gastunan aki, pero despues nos tur ta bai drumi. Mi ta puntra mi mes, unda Parlamento di Aruba e diskushonnan aki ta sigui tuma lugá, si òf nò? Boso a tende algu komo organizashon di OPAC ku tende? Nos ta bai pak an e asuntu aki pa take care pa e edifisionan aki wòru drechá, pa wòru bahá, stòp di hür edifisio. Kiko ta pasando? Bo sa, mi ta na bo rason i tambe Anselmo, pasobra bèrdat, Nos tur ta na altura di tur e gastunan ku ta eksistí. Ta bin elekshon. Un partido nobo ta lanta. E ta primintibo yen di kos. Ami ke wak e gastunan baha. I manera Anselmo mester trese edifisio. Pero no esei so. Konstantemente ta lis outonan karo. Pakico un auto caro? Pakico un auto di noventa, shen mil florin meseta riba caminda pa un departamento? Esey ta locual ami no ta comprende. Pero Ivo nos ta papiando e cos ki fe tempo mi ta menester, prome mi ta ta oposicion, nos tin binti, binti cinco aña ta papiando riba dje. Ki accion por wordo tuma? Kico boso di parti organisacion di opa, kico di parti di gremio sindical na Aruba por bisa gobierno tende Awor aki ta yega un punto cu te aki nos yega, y atrobe ta conta pa tur gobierno, no? No ta importa cua asignatura, pasobra cu ora cu ta tur gobierno te awor aki nan a keda papia tu, eh? Poco di nos ta papia atrobe, no, ministernan ta haya auto di, mi ta, mi ta, mi ta gun hasta si mester pa un minister haya, pero ora mi wei ta cantidad di departamentonan manera bo ta bisa cu yu, jeep grandi, luhoso, USVnan grandi, bo ta mira boudanan ta core den auto di ochenta mil, nobenta mil florin. Korekto. Kon nos ta yega na e punto pasobra nos ta kai den ripitishon awe nochi? Nos tur sa. Edifisionan ta pará añanan largu bou tur gobièrnu i nos ta hür pa basta, asina ke tur sort di hende, nos ta yama nan, asta mi a ta bisa nan ta spònster ku un pinche, ami ta bisa, Gewoon pa evit'é nos mester yega na e punto ku mi nos ta bisa te aki nos a yega. Kiko nos mester hasi, Ivo Anselmo, pa gobièrnu komprondé ku e koki no ta bai wòrdu tolerá mas? Nos tin trinta aña ta papia riba djele, tin demasiado edifisio pará, demasiado edifisio ta wòrdu hehür, demasiado outonan karu ta wòrdu hehür, anto bo ta mira nan ta bai buska yu na skol den nan, bo ta wak famia ta kore den nan. Pero di otro banda, mi ke tòchi tambe i mi no sa pa kua di boso dos pasa e parti aki,

Tur gremionan i tur otro instancianan simannan largo a debatí, entre otro a debatí e tema di e gasto di aparato gubernamental. I mayoria di gremionan ta presente. Corect, corect. Di gruponan den comunidad. Loke bo persona señala ta, ta con leu Parlamento, i no solamente pasobra ta un eleccion dentro di diesdos luna of mas, Lo mester ta bek na mesa ora ki den un dialogo total pa bisa oke bon, nos ta bai ripiti loke nos a hasi na dos mil shete simplemente pa yena un dokumento of gremionan ta mester lanta para hopi mas fuerte pa bisa te aki nos a yega. Pa bin bek ariba e punto den cual señor Rodiberto ta bisa si berdaderamente tin departamentonan cu lo ta excesivo e pregunta ta, Ku análisis a wòrdu hasi? Awor ki nos a kabi firma un akuerdo, por lo menos dos aña nos a firma un akuerdo, asina yamá Landspakketten, Aruba, Hulanda a firma un akuerdo ku ta revisá henter e aparato su funshonamentu. Entre otro, e pregunta ta si. Kon e debate ei a tuma lugar? E debate ei a tuma lugar solamente nos a paga consultantnan cu tur respect di Hulanda pa bin analis'é of nos a yama tur hefi di departamentonan huntu pa analisa si berdad bo por stoot af loke bo a señala algun di e departamentonan ei i kita e consecuencia pa e trahador tambe cu ta traha di nan. Tin consecuencia pa e trahador of na su turno e trahador por wordo reeduca pa keda den aparato gubernamental. Konsiderando ku tin un kantidat di hende trahador ku ya lo ta bahando kaba na edat di penshun òf otronan ku kier bai asta ku penshun adelantá. Señor Pontilius ta menshoná awor aki nan lans pakèt, pero mi ta sigur ku señor Pontilius Ivo mi ta kere bo dame den bo kalidat anterior di no presidente di opa pero komo komo presidente di Simar Nos a traha un kerntaken analize mas o menos un binti aña pasá. Awe, binti aña despues, nos ta mesun kaminda. Nos no a bai un stap dilanti kaminda ku e mesun kerntaken analize tabata mustra riba e echo ku gobièrnu tin demasiado departamentunan ku ta hasi e mesun trabou. Mi ta menshona bo algun. DTI. Pero bon, awe nos ta papia kla i raspá. Un ta kueshon di no tin un elekshon na kaminda, nos ta bai den e trahadó. Pero Otmar ta tata teit kawa, kon mi kon bini no dreché. Adelanta kaminda mi ta yega. Nos ta perkurá pa ata drenta un bachi nobo di Sui Generis. Niun hende ta ot nan trabou tanta na peliger, ta ot di un grupo ku a keda den ata a bira sumamente profeshonal. Nos ta tokora asta yam'é e banko di gobièrnu sierto momento. Esnan ku no por a keda den e organisashon a bai den otro departamentonan di gobièrnu. Yu e no gòrdu kita afe trabou e tempu ei. Simplemente ku bo ta hasi aparato mas efisiente. Sierto momento nos a perkurá pa ansa wòrdu privatisá. Departamento di Luchtvaart ku tabata sufri pa hopi aña ku no tabata tin radar, no tabata tin ekiponan, no ta tin plaka, gobièrnu no tin plaka. Awe ansa ta debolbé plaka na kompanianan aerolineanan internashonal, pasobra nos a tuma e korahe. i mi por bai bek, mi por papia komo eksperiencia di Minister Anselmo bo dame ta kora, Ivo, tempo di ata no tot marso a purbe, tot tin komo sinku, seis Minister ka, mi ta kora señor Don Manzur a kuminsa aki idea aki na aña ochenta i shete, ochenta i ocho, despues nos ta alsa parti, pero tur bia tot tin temor di trahado. A te ora mi ta puntra mi mes, mi ta puntra mi mes e oras, ku tur respèt Señor Anselmo, si si kada bia nos bai perkurá pa e trahadó, nos no ta buskando un eskusa e ora pa no hasi gobièrnu mas efisiente, manera ku a tuma lugá den e kaso di ansa, ansa tambe mi ta kòrda ora mi tabata minister ku nos a privatis'é, holo, nan a pone sierto momento dirèk si luchtvaart plat, nan a sera aeropuerto, Awe, tur e trahadónan tin un salario di por lo ménos kuarenta por shento mas alto ku siná keda den gobièrnu. Awe, nan tin tur ekipo modèrnu den region di Caribe. Bo ta tende mes, ántes kada biaha tin welga di air traffic controlnan na direkshi di lùfhart. Último ocho aña aki nos no tende mas di welga einan. Pasobra Costa Cana bon a tuma e korahe tempu ei, nan a manifestá, a splika nan. Diálogo, Señor Anselmo Portelio sa menshon'é un rato pasá, mi ta kere mester diálogo, pero shonán, DDI ta opsoleto. Tur parti mundu, na Hulanda, na Merka, na paisnan latino, bo ta bai na bo garashi di bo outo, einan ta keur bo outo pa bo. Aki bo tin ku para den rei largu, an, kuarenta, sinkuenta hende atrás den e departamento, inesesario, siendo ku gobièrnu, por kobra lisensia na tur e car dealernan di Aruba, garashinan ku ta welen pa sertifiká nan mes un entrada pa gobièrnu, i di otro banda pa deshasí di e problematika aki. Meskos ku DTP, Direksie Scheepvaart, Direksie Luchtvaart, tur tres ta instansianan ku ta sertifiká por ta sertifiká gruponan privá, kompanianan privá ku por ta kobra nan tur parti di mundu. Na Hulanda no ta eksistí mes mas. pa loke ta trata práktikamente un direkshi lùfhart, si no ta djis pa e parti ku bo ta kontrolá e registro di loke ta registrá den aparato di gobièrnu. Pero el a asumí ora ku awor aki nos tres ta, nos tin outoridat pa tuma desishon komo ministernan i nos ta konvensé parlamento i tur gremionan ku nos ta stoot af yam'é sierto departamentonan. Lógiko e análisis ta keda si e hende ta sentral semper i esei ta e kaso. Ku bo no ke perhudiká e hende ku ya tin tantu aña trahando pa loke ta penshun etcétera di sa hipotec pasobra esei ta konta lógiko un peso enorme. Pero bo ta kere ku ta esei so ta e pensamentu? No no e punto no ke yega ta ku ta te kon Leo berdaderamente nos gobernante nos politiko no awor den futuro ta bisa no bo sa si mi stoot af demasiado mi ta perde votadó mi ta perde den todo kaso mi no tin hopi peso den mi kartera mas, i esei ta hiba nos hopi tambe ku nos lo mester di shete minister o nuebe minister en bes di sinku eventualmente? E ta trese nos na e diskushon i den un dje kartanan ku nos a manda pa Prome Minister tambe. Si nos kier tin un gobièrnu ku ta wòrdu atendí ku karteranan serio di ministernan, mi ta kasi sekundá di biaha e pensamentu ku señor Pontilius ta tresiña dilanti, ku sinku minister ta sufisiente. Pa manehá e pais aki ku sinku minister ta sufisiente. Nos tur ta kòrda sierto momento mi ta referí na un gobièrnu ku mi a forma parti di dje, ku tabata gabinete di señor Mike Eman di avp, a goberná durante kuatro aña sumamente eksitoso ku shete minister. Djei a bai dilanti, un partido cu mester reconocé e tempo ey, mi ta kere den historia di Antillas, mi no sa si hasta Hulanda, tau ta e unico partido cu a bai dilanti den un eleccion despues di cuatro aña ta den gobierno, e a bai over na nuebe minister e ora. Innecesario! Innecesario! Nos mester hopi onesto ku e. Na ochenta i ocho, ochenta i nuebe sindikatonan a señalá un punto importante den un dokumento ku ta bisa, lo ke kua varios rekomendashon, pero a bisa ban depolitisá den sentido e nombramentu di empleadonan públiko, tin ku sak'é for di aparato, for di ministerio. Awo Ban wak un rato si esei te kaso mañan. Mester un, mi ta asumí ku tin ku pasa un lei fuerte ku ta bisa e direktor di e departamento, Departamento di Rekurso Humano, nan ta evaluá e kantidat i loke señor Rodiberto a bisa ku ta tin un kerntak analisis ku ta bisa oke. Den un djelach'i nan. Sí, i e departamento ta e personanan ku nos mester manera kualkier kompania ku ta e kualifikashon aki mi mester. Hende mester kualifiká pa e funshon ei i pues mi no por nombra hende si mas. O den señor Rivera su eksperensia si, pero ami komo minister mi mester tin e libertat pa nombra binti trinta konsehero, yam'el e konsehero, Koordinadornan, palabra popular. kolaborador, koordinador, pero esei. mester ta asina? A mi ta kere ku nos mester kuminsá manera mas bisa. Mi ta kere mester tin un análisis. Si bo mira kon e repartishon di karteranan ta bai, lamentabelmente nan ta bai pa akomodá partidonan, pa akomodá koalishonnan, pa akomodá. Pero mind you ku awor aki, si mi komo Nemenes Presidente bisa, tene kuenta ku gobernantenan anterior ta tin shen, a mi mag di pone binti i sinku so. Pero imaginá bo si nuebe Minister mester bisa, Nuebe bes binti sinku hende. Ke men, mi ta pone binti sinku hende pa mi komplase ku nan? Pasobra nan a karga bòrchi, nan a. No. No, no, no. Mi ta kere, mi ta kere tin tres diskushon ku nos ta hibando kinan i mi ta ful di akuerdo kuné. Mi ta kontentu ku nos ta papi'é, pasobra awe nos tin ku papi'é kla i raspá. Aki dilanti di bestuus kantor tambe. Dilanti di bestuus kantor i pa e parlamentarionan skucha, pa gremionan skucha tambe, pasobra mi a bisa Ta pero no sin tene cuenta cu Gremi nan tambe ta drumi hopi. Correcto. Y esey ta loke mi ta bisando, no? Mi ta kere cierto momento y p'esey m'ha punta Ivo un rato pasá, si no ta pasó tin un medida, ki ora a papia atrobe cu gobierno of cu parlamento ariba reduccion di gasto di gobierno? Segun mi, mi no a tene discusion ey mas. Awor aki nan nos ta papiando atrobe riba e cantidad di empleadonan, Tin un raport Fowler ca wordo traha despues di e kern takan analisisa. Ba forma parti dje raport ey. Ba forma parti dje, Anselmo. Ami tawta politico, mi tawta minister, mi por papia, mi tawta ocho aña miembro di parlamento, mi tawta dies aña minister. E minister serio, e minister serio lo prefera hasta pa e no tin e responsabilidat di tin ku nombra òf di akordá, pasobra èntlik bo no ta nombra, bo ta akordá, pero mi ta kere ku un polítiko no kèr si komunidat por haya sa ku tende e minister no bai bati na su porta, no bai bis'é mi ta vota pa bo pasobra ku mi mester mi yu mester un trabou, mi dies aña, binti aña nan a kampañá pa geel, bèrd, kòrá, blou, blanko. No, saqué for dje man politico, laga un grupo, un stichting, un un un un un grupo cu ta apolitico dicidí di berdad, conforme ken ta cu nan listo, conforme e realidad di loke e aparato di gobierno tin mester di dje pa nombra hende. So ki ta pasa hopi biaha, ta nombra netamente e cantidad di laag kader, si nos por yama e asina, e middel bay abou, pasobra ey ta caminda bo tin e botadó, bo tin esun cu ta pega bandera, E departamentonan tin sinko sekretaria, nan tin sinko bode i diesdos hende ku ta traha den atministrasie, pero esun ku tin ku konsehá e minister mes un tei. Pregunta ku Anselmo a hasi, pone un bùdjet, nos mester mar'é no na hende, mi ta kere bo tin ku mar'é na bùdjet ku bo ta bisa kada minister. I atrobe e diskushonnan aki ku nos ta hiba awe, Nos ta ibe nos tres pa pueblo di Aruba participa mi varios comentario mi ta bai riba nan un be aki tambe via Facebook pero pakico nos ta hacia pa concientisa cu aki un aña cu tin eleccion un aña y medio cu tin eleccion ban discutié awe pa esun cu haya confiansa di gobierno sea ta gel cora verde blanco blauw sa djawe E compromiso ta wordo sera den un dialogo social, den un dialogo nacional, con cu bo ke ya mele cu e gobierno cu ta bay asumi responsabilidad otro aña, ta bisa tende, uno, nos ta bay reduci cantidad di minister, si ley ta papia di shete pa nuebe, ban haci'e di cinco pa shete, no mester mas cu shete minister na Aruba. Si e espacio den ley ta permiti cu bo por nombra cuanto coordinadornan ta core den pasado, nos tabata di un. un minister minister president cu shen cuarenta coordinador. Despues nan a gaba otro ta bisa no ami tin dies. Depende kia calidad cu bo a trece adenta. Ban marena un presupuesto den ley cu e minister, si ta cinco si ta shete minister, ta tanto bo por tin den ley cu bo ta bisa bo por gasta na bo bureau y den e caso aki saca djawe pa pa pa mayan no bisa no pero ami ke yuda mi hendenan mi ta gela mi ta berde ami ta blauw mi ta cora Awe, gremionan pone bala, cohon, tras di nan hechonan, cera cabes hunto pasobra esei tambe ta un problema. Con nos ta haya gremionan, sindicatonan bin hunto, cu gremio comercial bin hunto, firma un carta, anto bisa politica aki na Aruba, Bo sa kico? Ban traha pa e pueblo aki awor. Ban tuma decisionnan awe, na diescuatro, dieseis luna leu di eleccion. Kiko e gobièrnu di turno otro aña lo mester mantene su mes na dje pa loke ta trata nombramentu den e aparato di gobièrnu ivo pa loke ta trata kantidat di minister, pa loke ta trata kantidat di plaka ku ta wòrdu gasteá den koordinadornan sí òf nò den gobièrnu? Pasobra, believe it or not, Cada ministerio ta costa bo rond di shete miyon florin. Anualmente. Anualmente. Cuatro aña bo ta papiando di binti y ocho miyon. Si bo tin dos ministerio y menos bo ta papiando di cuarenta miyon menos. Dicon mi ta menciona e suma aki? No pasobra e gasto dje ministerio ta shete miyon. Pero ora su e shete miyon e ta. Pero tur loke ta bin rond di dje. Rond di dje. E auto, e biahamento, e dinsnan cu ta wordo lanta. Cuanto dinsnan ta wordo lanta. Ken a bisa ku nos mester mas diensten, mas departamento ku ta wòrdu, as we speak, ta wòrdu lantá? Siendo ku bo tin un kandidat ku tin ku wòrdu eliminá. Mi no sa if boso komo opa, naturalmente nos hopi biaha ta wak boso komo un sindikato, boso no ta un sindikato, pero boso ta bib'é así. Klaro, pasobra ami tabata, mi tabata president di sima are tempu ei, ku no tin diálogo sosial. Mi sa si bo ta kòrda, Anto idea nos a trata e cambio di areglo PVL pa NPR dos mil djesun. Correcto. Y nos a trata diferente otro topico, bo tambe ta t'ey. Awo, tur e señalamentonan cu nos a trece dilanti, nos a firma pa nan cu lo bin e e politiconan lo atende cune. Pero ban a analiza. Cuanto di locual nos a firma p'e a wordo haci door di e politiconan. Dus esey cada bes mi ta bisa, aki na Aruba semper e politiconan ta priminti algo, anto ora yega e momento cu nan ta na poder, nan ta haci otro. Anto esei mester kaba. Si bo n'e momento ku bo ta drenta, bo ta bai den polítika, den bo pensamentu bo ta traha pa bo partido, bo no ta traha pa bo famia, bo no ta traha pa bo saku, pero bo ta traha pa e pueblo. Si e pueblo ta bon, nos tur ta bon. Awor, ban mira e e penshonadonan. Nos ta tin un momento ku mester a boom turismo. Nos mester trahadó. a buska e trahadónan ei. Nan a traha binti, trinta aña i mira unda nan ta pará awor aki. Ta èkstrahadónan penshonado ku no tin ni nuebeshent florin pa luna. Awor aki nos ta papia awe kasualmente mi a tende Kamer for Koophandel ta bisa ku bai mester mester bai tin dieseis mil trahadó. Di unda nan ta buska nan? Awor. Bo me ta bisa nos. Na Aruba mes tin un cierto cantidad di ilegal cu mester. Indocumentá no. Indocumentá. Anto cu ta trahando pero no ta aportá nada na azv, na svb ni na belasting. Awor ami ta bisa si mi ta un politico ban fix e asunto ey anto ban pone regla pa ora mi importá trahador. Mi por importa un trahador di cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta aña. Paso ora e bai cu pension ta ami como o mi tin cu core con e o mi tin cu pasa pague. Mira locual a pasa na Hulanda. Mi ta pidi esnan di op cu ta operando, nos tin un FTA a saca un articulo e siman aki den corant por cierto, caminda nan ta papia ariba E parti aki di e trahadónan i e kantidat di indokumentánan. Kaminda ku nan ta papia i nan tambe den e kaso ku e plataforma Nos Pais, mi mes persona for di aña pasá a vosferá, haya hopi palo di biaha, pero Ivo loke Bacay a bisa Anselmo mi ta kere bo dambe ta sintié den e mundu laboral n'e momentunan aki. Nos tin un kantidat ku nan a sintiné el e debí na skarsedat di trahador, kisas tin i tin ku legalisá hendenan indokumentá. Ta wòrdu kalkulá, mi a bai mi a bai bishitá un presentashon ku tabata tin di International Migration Commission ku a bin Aruba a hasi un análisis, nan a menshoná ku kada sinku mil inlegal òf indokumentá, direktamente gobièrnu ta perdiendo binti sinku mion florin di entrada. Promé na binti sinku mion pa aña. Pa kada sinku mil bo ta opiando di direktemente belasting, azv, svp, bo sociale lastennan. Na Aruba nos ta calcula tin entre diesdos cu diescinco mil y nan a menciona cu nan calculacion ta cu nan tin sinku mil Venezolano. Nos ta kere cu e ta dobel, pa mi ta hopi sincero, y cu e cantidad di otro nacionalidadnan cu tin na Aruba, bo ta opiando di entre diesdos mil pa diescuatro mil hende indocumentá riba nos isla. Nos a papia riba dje den e programa pasá. Nos no tin nan ta hòrtando di un kaminda, nos no tin nan ta biba bou di un brùg, bou di un palu manera otro paisnan. Práktikamente tur e hende aki ta trahando i ainda nos falta trahadó. Ta yega un momento ku tambe atrobe pa polítika, pa evitá e diskushon, no, pero bo sa ku si mep hasi awor den gobièrnu ku rais, Nan ta wòru afgestraf pasobra ta nan ke yuda latino, nan ke yuda stranhero, pero ora avp tè i avp ta bisa di avp, ami nan poko no por, no ta e momento awor aki, manera Ivo ta bisa, para bon Ivo, bo legalisá dies mil hende ku ta inlegal, ku no ta pagando azv, no ta pagando svb, segun mi dies mil hende den e totalidat ku ta pagando na e momentunan aki i ku tin ku kobra, ta un alivio enorme p'e fondonan. Korekto. Pa svb i pa azv. Ku na e momentunan aki bo tin penshonadonan ku ta kobra mas ku un penshon ku por ta ta pagando volle pond azv, nuebe i mei por shento. Bo tin hendenan ku ta kobrando ku no tin remedi, ta kòrta azv, mi a skucha diskushon di azv siman aki ku si e tin ku bira un sparfonds òf nò. Mi no ta kere ku e tin ku bira un sparfonds ètòl, pero bo mester un fondo saludabel si pa duna hende grandinan nan remedi. Si bo no duna nan nan remedi ta mas gastu so. Nos a krusa èinklik pa e nèks mei ora di programa. Mi mi ke sera e prome parti un rato i mi ta wak den direkshon di Anselmo un rato. E idea, i Ivo Apo tambe por ta, e idea di fortifiká e direktornan, dikon no pone e direktornan di departamentonan personalmente responsabel, manera kalke empresa, kifo, privá, komo direktor bo faya, out! Bo ta wòrdu kastigá. Departamento di Gobierno a bira durante añanan cu bo tin masha poco director cu di berdad ta wanta, tin opinion, tin e cohoon di di bisa tende a para un minister, pero e gran mayoria ta sigui loke e minister desea. E e e e ke ta bon cu e minister, e ke papia bunita den su orea. i ta hasi hopi bia e pensamentu dje manera. What about pone e direktornan personalmente responsabel pa nan departamento? No solamente minister. I esei ta bai kuné, esei ta bai kuné tambe loke nos a kaba di diskutí ku e direktor ta esun ku mediante di e stichting ku ta wòrdu kreá pa tuma hende den dins, ta tuma su empleadonan i no e minister disidí kualifiká. I di otro banda, mi keda di dos punto pa no diskutí riba dje, e normanan tambe di gasto, wòt abou nos hinka nan den lei. Un gobièrnu bo magi tin tantu pa personal den bo presupuesto, maximum cuarenta por ciento, cincuenta por ciento, whatever e ta, maximum di goederen en diensten, maximum den biahamento, etc, subsidie, etcetera, etcetera, den lei. pa evitá ku loke ta pasando awor aki nan ku no tin normanan di gastonan den gobièrnu. Kalke empresa na Aruba, kalke sektor privá sa presis ku den su bùdjet korekto. Pero promé ku bo sigui, awor i bo menshoná over di remedinan ku e grandinan mester, nan mes mester paga. Na mi trese un punto hopi importante pa nos penshonado, na Binti binti i un a muri Aña binti binti i un a muri ocho shen i tres penshonado. Na binti binti, seis shen i sesenta i sinku. Na binti binti i dos, shete shen i sesenta i seis. Binti binti i tres, shete shen i tres. Ke men den kuatro aña di tempu a muri kasi tres mil penshonado. Awor mi ta puntra mi mes si a hasi un investigashon di kiko tur e hende n'e a muri. Promé promé reakshon lo ta, Ah nan ta bieu, nan a muri di biehes. No ta berdad. Pero no tin cifra. No tin cifra. No tin cifra. Anto, kei nan ta locual, imagina bo, djis pensa si tabata casi tres mil mucha of hoben a muri. Kico nan lo a haci? Lo a bin un investigacion si of no? Pero dor cu ta pensionado, ah, nos a libra di nan. Y Ivo, nos ta opinan di binti cuatro mil pa binti ocho mil pensionado na Aruba, corecto? Corecto. Y nos a papia riba dje biapasa. un den kada kuatro penshonado ta den pobresa. Nos awey ta un otro artíkulo ku mi awey ta awe, no, mi skuch'é el kasualmente un trahadó soshal ku ta traha pa kòme e fundashon ku ta hiba kuminda pa muchanan, skol, el a bisa awe ku e sifra kresiente no ta di muchanan. E sifra kresiente den momentonan aki ta di pensionadonan ku ta yama nan pa por haña pan riba nan mesa. Pasobra nos tin un grupo di pensionado ku no tin e penshon di mil treshent por ahi, aunke esei tampoco no ta yega pasobra awor aki e sifranan di minimum estan. Pero loke mi ke señala ta por lo menos bai riba e otro punto ta, Señor Ruddy Bergba Bo biba mas ku bintisinku aña den e mundu polítiko hopi di serka. I ora bo a wak e dokumento yama Aruba binti bintisinku pa promé biaha, despues di salsa parti, gremionan bin huntu ku gobernantenan bisa e direkshon ku nos ke bai. Si mi mira tur e puntonan ku a wòrdu menshoná, pero nos por papia di enseñansa, kriminalidat, oumentu di poblashon, oumentu di e kresementu di e asina yama enbehesimentu. Esei ta nifiká ku bo persona kedando den polítik, den polítika lo perkurá tambe pa forma parti di un ekiponan na mesa di tur partidonan polítiko pasobra esei ke men ku nos tin ku konvensé tambe e dirigentenan polítiko ku tin ku kambia e forma di pensa, e forma di aktua. I ku no ta solamente kada kuatro aña di elekshon mi ta bai buska bo opinion. Logiko e autokritika ta pa gremionan tambe pa ta hopi mas skèrpi i no wara ora baka hoga na pos, pa nos usa un proverbio bon konosí. Pero echo ta ku nos tin ku ta hopi mas habrí ku otro tambe pa atmití ku tin un serie di erornan ku nos a kometé i kon nos ta korigí nan den e próksimo, por lo ménos un plan di e próksimo dies aña. Dies aña pa motibu. No tin duda, i e i kon nos ta tene parlamento fuerte einan, parlamento ta esun mester ta e guia ku ta para riba. Pero einan ta hiba nos un debate, kisas den otro programa, ku kada bia di nobo parlamento ya no ta wòrdu respetá den sentido ku e gobernante ta bisa, bon, parlamento por dici loke no kos, pero nos ta hasi komo gobernante loke nos ke. Esei ta Bo ta bisa oke kon leu e bèrdat ei ta duru pa akseptá? I p'esei, Anselmo, sòri mi ta interumpí bo, ma papia un ratu pasá di hinka normanan den lei. Pasobra bèrdat ta ku esei ta sosodé. Ban papia kla i raspau e nochi. Ken ta esunnan ku ta bira minister? Esunnan ku tin e mil boto, dos mil boto, kuater mil boto. Ken ta esunnan ku ta bira parlamentario? Esun ku tin shen boto ku doshen boto. Anto nos tur sa e realidat di ku den gobierno ta disdí i mañan si bo Si bo hasi mal mucha den parlamento. Tene cuento cu otro biaha. Bo ta ribalista mes. Sí, eventualmente. Keme wap wap wap bo respeta partido. Pero esaki ta realidadnan cu nos conoce no. Nos ta ahi nos hijo papianan. Anto e ora e momento mi ta kere lo cu Anselma cabi bisa. Awo ta e ora pa gremionan tambe lanta. No bandjis mustra dedo riba politiconan pasobra ta. Cuarenta y cinco aña di tur partido politico den su salsa parti pa awe, caminda awe nos no ta mustra dede riba ñu hende, pero si nos sa cu e mesun problemanan di cuarenta y cinco aña pasado nos tin nan awe, anto e ora ban a tende cu nan, y urgente, cu un mas cu otro nos wak RWZT cu DUMP cu kico ta pasando, bashando abao cu nos sa cu no ta bay abri mas, pero mester busca un solucion p'e, dicon awe, dicon Parlamento di Aruba no tin e cohon. pa bisa e kurashi, gobièrnu, gremionan, nos ta bin huntu i awe nos si papia riba dje. No warda otro aña ora nos ta den por di elekshon, anteor nos ta kumsa kulpa e gobièrnu di ta gasta plaka, e gobièrnu ta bai bisa si pero gremionan un ta kumpli, i ora mi ta skucha tur polítiko manera a sosodé tur aña, no, pero e kos ta ku e sindikato ei ta lin pa hel, e otro ta lin pa bè. Mesun diskushon di kuarenta aña. Shornan. Awo, kiko falta, kiko falta Ivo, kiko falta Anselmo pa gremionan por bin hunto mañan? No ora tin un discusion atrobe di un medida. Mañan gremionan bin hunto, opa ta tuma iniciativa, mañan mainta lanta yama sindicatonan den union cu sindicatonan cu ta na Aruba, bisa ban traha un carta nos ta manda Tene ki awe nos ke sinta kombersá ku bo gobièrnu. Nos ke skucha di bo kon bo tin baha gastu di departamentunan ku tei di mas, personal, bo ta bai privatis'é, sak'é fe man di polítika. Nos ke skucha di bo ki bo tin hasi ku tur edifisionan di gobièrnu. Nos ke skucha kon bo tin baha gastu pa ministernan, pa koordinadornan, pa pa tur loke nos a diskutí awe nochi. Pero tambe pa Huntilles. Anselmo, Ivo, yama Gremio Comercial, paso nan tambe tin un style di bisa no bo sa ora nos mester di e sindicato nos ta traha cu nan. Exactamente. Y pa mi parti nos a comete eror, no eror pero mi ta kere cu nos no mester incorpora Otro gremionan, por ehempel gremio klero, ta un rol hopi importante den e aumento di e probleman social kon nos ta skucha nan tambe. E tendensia di solamente duna dor di trabou sindikato, gobièrnu no ta sufisiente, bai ser bai hopi mas profundo i no solamente esei, e disponibilidat pa bisa kada tantu tempu nos ta ahusta denta di e realidat ku nos ta. E pregunta grandi ku tin, Imaginá bo ku bo mester a yega asina leu ku tjun slogan na wòrdu ta bisa, No mas hotèl. Pues, ku ken nos a konsultá? Kon nos ta bai sigui djaki padilanti? Berdaderamente lo traha riba otro alternativanan? Pero e akuerdo nashonal aki, Ta urgente si nos ke tin pais den kual e turista ta yega tin trankilidat, manera nos por sinta awe nochi aki nan, kombersá ainda den trankilidat. E turista lo ke bolbe pa motibu ku e ta wòrdu bon sirbí, e ta sintié na kas, e turista ku ta nos úniko fuente ainda di entrada, pues e trankilidat den bo bario kon e ta? Bo tin miedu di bai laga bo cas habri anochi sera? Con criminalidad lo ta den e proximo cinco, dies aña si nos no atende cu debidamente? Ora nos papia di documenta hendenan cu ta aki cu di un forma of otro nos tin cifra, nos mes tin cifra, nos sa dje cifranan pasobra e hendenan a yega na aeropuerto, gran parti ta na aeropuerto nan a yega, pues nos sa ki dia nan a yega. Nos ta floho pa atende cu esaki debidamente. I tene kuenta ku promé ku mi dokumen legalisá bo laga nos wak si un rato si bo antesedente penal kon e ta. Ken nan a yega aki? Pero, pero, Anselmo, mi no ta kibra bo, bo, bo, Disertashon. bo, aha, bo disertashon. Pero bo ta haña ta lógiko Cu nos tin tres hotel ta bay habri. Anto awo nos ta bay wak unda nos ta hae trahadonan? Yap. Ey ta camina di Pero Enan, caribe. pero esey enan esey nos tin ta cu wak siña cu nos e les, no? E ora ta ki vision, cu ki vision nos gobernantenan ta maneha un pais. Tur e hotelnan kia cu un sabor traha dos aña y medio pasa. Dus, anto. Anto a hiba e diskushon aki manera ta wòrdu hasi nan. Pero atrobe, mi no ke kai den loke nos no a hasi. Es ban wak ku nos mester hasi. I p'esei awe mi ta spera nos miembronan di Parlamento ta skucha nos i mi ta i i mi ta puntra Ivo, Ivo abo komo presidente di Òpa ku no ta un sindikato, ku bo no ta un gremio komersial. I mi no ta un polítiko. I bo no ta polítiko. I mi no ta bira polítiko tampoko. Esei nos no sa ainda. Esei mi ta bisa bo, mi ta garantisa bo. Pasobra ami ta sinti ku mi ta un bos ku ta sali na banguardia di e pensionadonan. Anto si bo mete wak ku kuantu hende ta durf bisa algu den publisidat. Ami, wak, si un polítiko bo tin ku elogi'é, bo ta elogi'é. Pero un polítiko no ta bai den den politica pa e haya elogio. Señor Valdés como Presidente di opa ta welen pa mañan mainta invita gremionan na oficina opa ma bishita abos un bunita lugar grandi nechi pa sindicatonan sinta anto pa puntra nan tende nos ta ban haci algo of nos ta bay warda ora e ba e next baca hoga of ora nos tin eleccion otro aña Bosa en. Op de mana of un rato. No, no, no, no. Mi ta contento cu bo ta haci mi e pregunta ei. Pakico? Pasobra mi yega haci e caba. Mi haci e na dos mil dieschete. Mi scribi diferente sindicato, es, esta FTA, mi scribi nan, e Kamer Koophandel, AHATA, tur e luganan, pa nos sinta hunto, anto como gremionan pone un lista di prioridad pa bisa gobierno E gobierno cu ta bay worde forma, esaki ta e puntonan cu nos kier trata. Dames y caballeros, awe nochi nos ta aki nana. Mi ta wak, mi no sa si nos tin problema cu e wifi. El a fris. El a fris un rato, pero mi ta kere conclusion pa nos por pasa, aunke tempo a bula riba nos y cuarenta y cinco minuut ta bay, nos tin tok, mi ke dedica diasinco, binti minuut na e ultimo, of di dos topico dje awe nochi. E conclusion. ta ku mester tin inisiativa pa bin huntu, pa diálogo, pa kombersá. Urgente! Nos tur sa kiko e problemanan ta i nan no ta chikitu. Awe nos por papia bèrdat riba e kantidat di hende. Nos tin un relato tambe di presidente òf e direktor di Kámara di Komèrsio Kasali ayera, tambe mustrando riba e echo ku tin un problema serio pa loke ta trata trahador akinan na Aruba. I kòrda bon, ora nos papia di trahador.

klase trahadó por benefisiá di tur e miónesnan aki ku tur e komèrsio aki a gana, ku tur e bentahanan ku ta wòrdu menshonado. E momento esun ku ta gana salario minimo ta asina serka di esun. Siguié ku ta su manager den e empresa. Mismo no a yega na nos hendenan. Kon nos por hacié yega? Nos a lansa den e plataforma nos a bisa pa ley ta yega un momento ku mester tin un beneficio. trahadó. E trahadó mester sa ku si mi ta traha pa empresa aki ku ta tin un ganashi e aña aki, mi ta haya parti di e ganashi pa gastunan èkstra pa e gobièrnu. Ke e no ta konta den penshun di e persona, e sekundario ni pa e dunadó di trabou ku ta bisa tene bos akiko. Partié di mi trahadónan, mi ta buelen. Ci un aftrek bar. Mi ta kere Otmar ta si ta bon, mi ta kere nan. Jethro, Bueno, Otmar ta tira un. Bisa, Oke, den bo añanan komo minister bo bisa, Oke, nan Hulanda. E paisnan mas avansá den Europa ta papia di e winstverdeling òf e. E pregunta lógiko si awor ta un oportunidat pa un trabajador di trabou pa bisa ku e tin di parti di dunador di trabounan ta ku ta bisa tene kuenta ku e lei azv, penshun obligatorio etcetera. Dunador di trabou pa kada. Di ku tin repartishon di ganashi. E pregunta. Partisipa den e asina yama repartishon di ganashi pero bo ta. Tin ke balansa ei den otro den sentido. Hodido, pero ora cos bay malo p'e. Di otro banda. Lusten en lasten. Di otro banda lo mester. Cu na momento cu e pandemia a dal, fe cada dies trahador ocho di e trahador. Pues si nos no a logra, si nos no a fia nuebe shen miyon, casi un miyon florin. un suma di plata y gobierno no mester keda a favor nos no ta pagande den acuerdo nacional cu nos tin cu aki tambe pero e. Un dirigente polítiko bo ta proponé pa repartishon. Kon esei lo afektá ami, mi entrada? E di ora mi ta pensa riba e. Sigui traha den proseso laboral, pero ku na momen. Legislativo ya ta afekt'é severamente. Prosigi. Awe kasualmente m'a tende pasobra nan a komperá e turismo di Aruba, Kòrsou i Boneiru. Kòrda bon, ta tin e tempu di pandemia, lugá ki ta praktikamente plat, bo mes a bisa ku nos mester a fia plaka fi Hulanda. Oke. Awo, aña pasá. Nos ta tin un entrada di, si mi no ta herá, entre un punto dos ku un punto sinku mion turista. Awor mi ta puntra mi mes, kuantu di e entrada ei a wòrdu putá un banda pa den kasonan di emergensia, por ehèmpel? Bon, gobièrnu mi sa bo mi por pone, pasobra mi tin aflòse, mi tin ku pagu, otmar seisei. Bon, wak, mi tin un otro opinion riba dje, pasobra si nos wak kiko pasa. Aña pasá p'e aña aki, e room tax, e levy, tourism levy, a wòrdu subí di nuebe i mei por shento pa diesdos i mei por shento. Ma bou lus di bela, yun hende nun papia, yun hende nun bisa nada, a hata, yun hende nun papia nada paso asina bon turismo ta bayendo. Paso si e ta sosodé dies aña pasá, hosus, a, pon aki bo ta kòrè nan la grita. Nan un nipi sa hik, el a subi ku tres por shento, kemey el a subi ku trinta por shento den one shot. Konsa ke ta signifiká? Nuebe i mei pa djes dos i mei, ku ta generá setenta i ocho mion florin adishonal direktomento den kaha di gobièrnu, no pa ata, pasobra nan a kambia lei di ata pa e bai dirèkt pa gobièrnu. Plus ata ta duna ganashi, plaka ku ta resta, di mas o ménos binti i sinku mion, kemey nan a generá den un aña tempu, aña pasá pa e aña aki, Shen miyon florin extra. Papiando di gasto di gobierno. No, mi ta papiando di entrada di gobierno. No, no, pero mi kier papiando ora riba gasto. Si, ora di gasto. Y mi pregunta ta ayora, kiko e trahador haya? Kiko e pueblo haya? Nada. Turismo ta bay bon, gobierno haya den un aña di tempo shen miyon florin adicional di entrada riba su. Pero nos ta tende ke ta bai pa drecha e produkto, nos ta drecha ke e ta bai pa drecha asfalt, pa pone mas lus, pa pone mas polis, pa pone mas ekipo, pa kuida nos turismo. El a gewoon bai den shtt den e. Bo a puntra kiko e pueblo haya? Bo sa kiko e pueblo haya? Mas belasting pa paga. Esei ta entre otro. P'esei e proposishon i atrobe ta algo nobo pa Aruba. Nos ta lans'é, plataforma ta lans'é. Pakiko, y by the way, Kamer di Komersio por bisa bo. Lo bo presente awor aki rapidamente n'e gremionan mesora pa kuminsa. Di biaha, awor t'e ora pa diskutié. Un aña y mei despues e prome ku elekshon, padesué nan bisa ta voto bo ta buska. Ban papia riba dje dikon gobièrnu. Dikon Parlamento si por bai di akuerdo pa subi e nuebe i media pa Gobièrnu haya shen miyon aña pasá, binti binti tres pa binti binti kuatro? Shen miyon! Pero den e kaso aki e trahadó no mag tin tèp pen den e ganashi di e empresa ku e ta traha, ku por sierto pa mi mi ta kere bo ta krea un insentivo pa e trahadó, kos e trahadó ta bisa, Koncho, si mi bai traha mas efisiente, mas ganashi mi dueño di trabou ta haya. Ami ta participa hunto cu ne, mi ta bay, mi ta, mi ta, mi ta, mi ta practica, mi ta, mi ta bira co-doño cu mi doño di trabou. Estudionan y raportnan ta mustra ochenta i dos por ciento di empresanan na Aruba, negoshinan, ta gana placa. Cu ta nan derecho. Di un hende no ta den derecho, di un hende no ta den papel di placa. Mi p'esei nan ta inverti, toh. Mi p'esei nan ta inverti cu tur nan derecho y p'esei mi ta bisa. Duna e trahadó loke e meresé den e industria ku nos konosé di turismo floresente aki, pasobra no ta tur hende ta haya tips, nan ta haya bon tips, depende unda bo ta traha, bo ta, pero, pero e front desk ku ta atendé e turista no ta haya tips. Esun di housekeeping, un par ta haya, un par no ta haya, esun ku ta laba ku e kibra, esun ku ta laba ku e dish pa tras, bo no ta haya, e accountant ku tin ku konta pa e negoshi bai bon pe gana plaka, un ta haña. Anto mi punto ta, ta yega e momento ku den lei nos por bisa, tende sierto momento miranda, miranda e abundansia ku tin, pasobra abundansia tin den sektor turistiko na Aruba. Why not laga e trahadó pa lei bin na remarke pa un benefisio ekonómiko ke ta haña for di e kompanianan ku ta gana sèn akina na Aruba. I nos ta, i nos ta atendé, i atrobe esaki ta bai man den man, m'a konversá ku eks minister Bermudez, e mi ta spera ot siman nos ten'é den programa. Pa nos bai riba e echo tambe, pa wota e ora di papié, no ora den por di elekshon, den debatenan, pa shen promesa bin den elekshon, ke nos ta bai hasi ku e sistema fiskal di Aruba? Tur gobièrnu, tur partido sa ku nos mester a introdusí akinan na Aruba loke nos ta yama, kua mi belasting enanan? e btw. Tur hende sa. Señor Mike Eman, Den e gobierno cu ama sinta a busca señor Bermudez pa bin introduci bay to bay. Na caminda, eleccion ta yega. A pospone. No, no, a elimine. No a bay door cune. Pero lo, kico lo bo bisa ta e obstaculo pa, pa. Curashi. Curashi pa sa cu y pesey no sigue pa pia awe, pasobra ki ta bay pasa atrobe, Anselmo? Señora Evelyn Wever Croes den oposicion a bisa loud and clear, Boso ta core e debate e la papia di dieschete, diesocho por ciento cu mi sa worde introduci pa bay to bay. Claro. Ora el a denter gobierno, el a wòrdu batí dor di avp. El a denter e gobierno, tampoco un cumpli cuné. Pero kico ta e razon pa bisa, ok, mi ta keda posponé e su. Curashi pa no ta introducí algo cu ta wòrdu sintí cu ta un mentira ta bin. E dunadornan di trabou a bisa Banco BTW tambe. Solamente nan a bisa, ok, pero nos ta, bo tin cu mira con bo ta reducí bo gasto operacional, sí. Ex, loke nos a cuminsá e programa cuné. Pakico bo ta kere nomas pone tópico. Gobièrnu mester duna di su banda pa mustra ke ta serio. Anto si nos pa baha e dies pa djes dos, djes sinku por shento ku m'a papia ei di gastonan di gobièrnu, ku nos ta opinan di mas o menos un shen sesenta, shen ochenta mion pa aña, ku gobièrnu ta wele pa bisa gremionan komersial, gremionan sindikal, tende ami ta hasi di mi parti, mi ta bai, mi ta bai baha esaki strukturalmente tur aña, i mi kè di boso banda loke boso nan ba bisa nos ta ban den un btw. Por shierto. Nos ta para. Ami ta kere di un BTW. Paso e BTW ta bai tin un consecuencia di un aña, un aña y medio cu inflacion por ta ta dal bo alto, paso nos sa cu comerciantenan no ta bai baha, of no tur ta bai baha nan prijsnan, e prijsnan ta subi un rato. Pero pueblo, y esey ta e parti di BTW cu tin cu worde introduci, cu pueblo ta bai tin mas placa den su saco di cashon. Pero si nan introduci BTW, nan ta bai baha e loan bolasten di cada. Nan mester baha e. Bo no por introduci un BTW. E revision fiscal mester total. Pero ke pasa? Ta mas dushi p'e gobièrnu djis oumentá BBU. Paso e ora ku no ta pa e loonbelasting, bo no mester subi e drèmpel, bo no mester baha winstbelasting, bo no tin ku bisa ku riba inkomstenbelasting mi ta bai duna un break enormemente grandi. Pero ya, Minister lo bisa bo ora ki siper m'a oumentá, m'a aliviá e belastingvrijvoed p'e nan ku ta gana bo sa te ku trinta mil frim por aña, no ta, pero. E ta peanuts. Si oké bon, pero p'esei m'a.

cu nos a hay di tur hende pa introduce. Nos ta bay de easy way out. Anto p'esei mi ta bisa tegen un momento cu ta basta, tegen un momento cu atrobe gremionan mester bin hunto, papia y pone riba papel awe, dje cuatro, dje seis luna prome cu eleccion, cu esaki ta direccion cu nos ke bay. E puntonan aki cu nos a discuti Tene mi tata tin bintitres aña den politica activo. Mi a cuminsa den presius kantoor aki como perschef di Prome Minister y prome ke esei mi tabata traha cu Minister di Turismo como su consehero. E mesun discusionnan aki nada no cambia. Awe nos e tempo e palabra tabata nos papia di BTW e tempo nos tabata bisa cu di directo pa indirecto pero pero nan a olbida ke indirecto ke men cu mi mester baha loonbelasting Nan ta lubida ku mi mester subi e drèmpel, nan na lubida ku mi mester baha. Wens Belasting. Su dos tin ku kumpra nan mes remedi. Nan tin ku kumpra mayoria di remedinan ku antes ta wòrdu kubrí. Nan tin mas ku un penshun. I asina mera nan ta biba difísil, duru. Nan ta konta tur dia den su kòmpiuter pa wak. E ta duna pena pa bo wak ku un hende ku tabata Hoof van Dienst, direktor di DW hopi aña, ku tin su dos penshun, tres penshunnan, ku a yega na un edat awor aki. Anto e no ta un diskushon. Yu entra papiando i bo dje, Nau, nos a pone un minister di, ku tur respeto rato, di ouderenzaken. Tin dos kontento ku tawata tin un, kua mi kos e, un.

Traha e turismo ei pa nos. Durante cuarenta aña no por haya un cachi cachi derbey. Compensá nos ei. Fácil pa mi sali y bisa mi dame ke sostené, oh, bo ban aument'é cincuenta por ciento, ban aument'é doshent por ciento. Ami lo ta feliz di mira un hende cu awe a bin yuda nos dies, dies cinco aña pasá cu tin un pension di trescient florin, cuatrocient florin, pasobra esei dame bo tin. Mi dame ke wak cu ochocient florin, ban, ban verdubbel'é. No cincuenta por ciento manera cu avp a trece, no, ban dubbel'é, cien por ciento. Ban doble op. pero bo por, bo por karg'é, e fondo por karg'é, anto e ora bo tin plannan, ideanan, manera esaki ku ta bini dilanti, ku no ta kita. Mi ta keda bisa, mi ta sigur ku nos grandinan meres'é. Ora mi skucha for di Ivo ma bai aña pasá na opa, ora bo a bisami e kantidat di penshonadonan, dje binti kuatro pa binti seis mil penshonadonan aki, damas i kabayeros, sounan ku ta sigui nos, djes kuatro pa djes seis mil tin entrada bou di nuebe shen florin, korekto? Ocho shen florin. Bou di djele. I tin ta yega te na dos shen, tres shen florin. Kon bo ta biba si ainda bo tin ku paga bo remedi nan? Anselmo, bo a menshoná un ratu pasá belasting. Nos tin ku kambia e sistema di belasting. Bo no por kastigá un penshonado ku pasobra e tin gana di traha un djòb èkstra di dos ora, tres ora pa dia. I den e merkado laboral esaki ta e momentu ideal. Habi prasa pa nan. Bo tin ku habi e porta ora ki p'esaki. Si bo kier reduci e impacto Bo ta kere di ivo bo duna un sinku aña mas les na skol? Mas, mas nan ta ta yama mi, mas Claro, pero kopi awor esei, ki brother. e urgencia, por ehempel, no solamente maestro den tur e aparato ku nos mester hende profesional i den den kuido médiko nos tin ku kantidad di hende ku ta bisa no la Einan, no pidi mi claro. traha pasobra mi no ta bai. Ke bai mi ta kere ku tin den e pool di binti i piko mil siudadano Tin un kantidat di hende ku por duna bo tres, kuatro, sinku dia pa siman, tres, kuatro, sinku, seis ora di trabou. I ku nan ke hasi e tambe. Klaru ku si. Klaru. Esei ta un punto ku nos no mester tarda ku neta bon. Nos a wak e un ora, televidentenan i esun ku ta sigui nos via radio tambe i Facebook. Nos ta di bo overtime. E un ora a pasa rápido. Mi ta kere nos mester tin un siguiente programa sigur pa atendé. Mi ta wak ku tin vários komentario. Mi ke pasa riba nan un di nan. Nos a touch nan pakiko mas hotel. No tin hende pa traha. Buska hende di afó. No, no, no mas hotel. Manera nos a bisa, nos por bai un dies minuut mas? Oké, mi ta traha un señal ku nos por bai dies minuut mas. Mi ke pasa tòg i duna atenshon na e mèsechnan. Atrobe, mester bin un diskushon. Nos sa ku no por bin mas hòtèl, tin un lei kaba ora akinan, pero ban wak kon nos por atendé ki situashon ku nos tin, pasobra no ta djis trahadó. Wòt about ku nan di biba? Wòt about unda nan yunan ta bai skol? E ta un totalidat. E ta un totalidat ku mester wòrdu diskutí. Mi ta wak tambe na mes a a pompa e penshon na aña dos mil dieskuater, firmando e franchise di e ámtenarnan kitando hopi di nan derecho. Anselmo. No, pero e einan, e, bon, ami no tata den e discushonnan dos mil dieskuater. Mi ta contento cu mi ta tende esey, pasobra cada bes tin hende, cierto hendenen di cierto partido ta acusami cu ami ta habri boca tocante e penshon, anto ami ta un di Pero ta bon pa u splica kico pasa y e proceso cu. E proseso ku ama haya mi mes aden ta tempu ku mi ta president di Sima, di Sima. Si, e tempu ei nos a tin PVL. Un sierto momento e grado di kobertura a bira ochenta i sinku por siento. Ke men. Hopi haltu. Hopi haltu. Hopi abou. Hopi abou, sorry. Hopi abou. Anto, pa, si, si, si nos kier a sobreviví ku un penshon, skapé. nos mester a cambia di areglo. A e tempo ei na, na 2010 nos a firma pa cambia PVL pa NPR 2011. Ta nieuwe pensioen Ami a regeling, bai, pensioen ama regeling. sali fe Simar na 2011. Mi no tata sindicalista, mi no tata pensionado. Ke men e cambio cu sigui despues, cu caminda a introduci franchise cu tur e cone, ta den NPR 2014. Aha. Awor, kiko nan ta hasi? E hendenan aki ta wais. Nan ta koe mi firma, kaminda ku m'a firma pa kambia PVL pa NPR dos mil diesun. No, nan ta plake no. Nan ta pone ku m'a firma. Pero e hendenan, nan mester wak na haltu e fecha. Nan no ta wak e fecha. Pero Ivo, mi ta kere, apart di esei, ta bon pa konsentrá riba kiko a kondusí pa e kambionan di un fon di penshun tremendo, Pero kon hopi, pa ki e kambio no a bin pa penalisa hende? Ta pa garantisa ku e fondo ta sigui ta bini. Paso si no habi nan nan lo kobra. Wak a pasa na Kòrsou? Entre otro. Ku awe nos a skucha ku tin hendenan awor aki ta hayando ménos plaka for di nan penshun di Kòrsou. E tempu ei PVL tabata eindlo un sistem. Correcto. Anto ki nan ta hasi? Esei ta sosode den gobierno, pasobra ken ta doño di AFA e tempu ei? Gobierno. Ja. Ke men, ah, mi ta un, un halado di garoshi di e partido, prome ku mi bai ku penshon, dos aña prome, m'a subi di, di entrada. Pero mi paga niun dia e prima pa mi haña e penshun ei. Esei nan ta yama e back service. Niun dia mi pag'é, pero mi a kobr'é sí. Ta mescó e kontribushon di nuebe i mei por shento ku siento penshonado nan ta pagando. Nan ta pagando mas hopi ku e miembro di parlamento òf e minister ta pagando pa kontribuí pa su penshun. Ke un kos ku ta skapami kinan, mi ta di menshon'é Ivo Batrese dilanti. Hopi biaha e diskushon ta den de lengte òf de breedte, no? Ora bo papia di penshon, tende, òf nos ta subi edat, òf nos tin ku hunga ku e kondishonnan, e franchise ku e premi. Dikon, i m'a topa señor Jacobs kasualmente un biahe privá, m'a top'é na airport, why not e diskushon riba dies mil partisipante nobo den e fondo? E indokumentá nan.

E loke nan ku toka e tema, e komentario ta un poko riba e penshun di e empleadonan públiko. E empleado públiko ke Franchino, si. E entre otro, un di e puntonan di debate nashonal ta ta e penshun ku a wòrdu introdusí. E penshun general. E penshun general, dikon? Pasobra tin un kantidad di dunadó di trabou ku no ta kumpliendo. Korekto. Òf nan no ta nan no ta perkurá pa e prima yega. Pues esei ta un parti di e debate nashonal urgente, kon ta bai perkurá ku e dunadó di trabou ku no ta pagando? Pero con nos por mehora loke a wordo introduci ey caba? Ke men cu ta e e lap, ke men cu ta un e lop, ke men ta e e Lands Verordening Ouderdom Pensioen, cu tene cuenta con lo ta bay cune den e proximo trinta, cuarenta aña nos dilanti. Hopi importante pa un parti di e totalidad, pa fortalece pensioen di biehesa. Wak, si bo si bo introduci un ley, anto bo no ta controla kico ta sosodiendo cu e ley, tanto bal. I esei ta pasando ku e. Pero ta bon nos nos wak kico si tin e publico a duna algun sugerencia tambe. Ariba e puntonan aki si. Kico ta e. Tin hopi comentario, no tin echt pregunta, ke mi anshenan so bisa nos ka bai djis ariba e partinan di e preguntanan. Mi kier a naturalmente e ora ta pasa bai, nos mester cumpli cu tanto Diario TV tambe como tambe. Den e kaso ki Power FM konsegí gradisí Gerensia tambe pa permití nos yega serka nan. Pidi mi diskulpa un biaha mas pa e kalidat, nos a wei ta ku Wi-Fi a kai un par di biaha awe i naturalmente nos ta bai traha riba e aspekto aki. Nos ta wei ta hopi komentario ke ben, mi ta hopi kontentu ku hendenan ta asina aktivo den e presensia. Mi ta kere awe nochi nos a touch na un forma hopi habrí e realidat ku nos ta bibando den dje. Nos a papia kla i raspá, el a heat up sierto momento tambe. e no por otro. Si nos ke atendé kambia e pais aki nos tin ku bai ta hopi hopi onesto ku otro, hopi frontal ku otro. Nos no ta bai di akuerdo riba tur punto, pero tin puntonan ku nos no por laga pa mañan. E konse nos lo ta iresponsabel pa laga nan i por ehèmpel e pregunta mesun no ta solamente hotèl, e pregunta ta ki forma di ekspanshon nos lo sigui anto kon segundu, terser pilar di ekonomia. Kon nos ta bai invertí den e produkto pa merhora pa pa ta sigur ku e turismo ku bo ta bai haya ta un mihó turismo ainda ku esun djawe pasobra bo por krese mas den kantidat nos ta bai yega e máksimo den kantidat kimente yega e momento den kalidat mi kier a gradisí boso di kurason un biaha mas pa tei naturalmente manera mi a bisa nos ta purba otro siman pa nos por tin eks minister señor Bermudez den e programa e tópiko naturalmente nos ta bai atendé kuné ta e parti di belasting kon e peso aki tambe ta ariba nos komunidat i naturalmente ki e konsekuensianan ta. Un conclusion ta wòrdu sacá awe nochi. I mi ke terminá e programa dje forma aki. Mi ta kere tega momento pa sea nos ta politico of no. P'esei nos a diferente ocasion awe nochi nos no a acusa gobierno di mep, nos no a acusa avp. Mi mes no a papia como un politico activo si of no ke decision cu si ta bay riba lista si of no. E opcion ey nos lo a ke abrí. Awe nos a papia e realidad. di nos poblacion. Nos a papia cu gremionan, sindicatonan, gremionan comercial, manera cu Anselmo ta isi dilanti, gremionan di clero, gremionan social den nos comunidad, mester por bin hunto y bisa e politico di turno y e politico cu lo bin na turno, otro aña cu nos tin eleccion, cu ta bay cera compromisonan pa haci e cambionan, Ariba promesanan ka tuma lugá durante e último kuarenta añanan, pero ku no a wòrdu kumplí. Ta yega momento, mi persona ta kere i ta kombensí, no ta tur bianos por sigui komplasé pa haña voto, awor ta yega e momento pa nos komplasé pa e pais ki bai dilanti, pa nos próksimo generashonnan, nos yunan, nos nietonan, no pasa den loke nos penshonadonan ta pasando awe. Nos deber awe komo polítiko òf nò, ta pa bin huntu pa trese un kambio, trese leinan, trese benefisionan. Orguyoso manera mi ta di tawata ta e outor di un ofisina di turismo sui generis awe, ku ta e motor patras dje turismo sumamente eksitoso ku Aruba tin, pero meskos ku ata nos por tin un gobièrnu tambe sumamente eksitoso si nos por tin e kompromiso, e kohon, e kurashi, e balanan, si nos ke bis'é mas fuerte, pa bisa ku nos ta willing pa tuma e desishonnan ku no ta bon pa partido, ta bon pa pais Aruba. Danki Shonan, nos ta wara boso otro siman atrobe djaluna, Shetor i un otro sitio. Te compromiso cu nos ta bay tin nos wifi mas miho y cu nos por hiba e discusionnan aki di nos realidad. Cla y raspa, danki un bia mas Anselmo, Ivo, Tabata un placer pa tin boso den e programa. Masha masha danki, bon nochi, tur cos bon. Diario TV, Canal cuarenta y ocho, hunto cu bo.